Хәерле көн, Гәрәй абый, исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез.
Иң беренче, әлбәттә инде, яшьлек чорыннан, иҗатка кергән дәверләрдән башларбыз. Менә мин хәтерлим әле үсмер чагымда Көннәр язга авышкач дигән повестегезне укыган идем. Менә ул автобиографик характердагы әсәрме? Э, повесть дип куйгач инде 100% э, автобиографик дип булмый, ләкин яртысы, яртысыннан күбрәге ул минем үзебезнең гаиләнең, әти-әниләрнең минем мәхәббәтем, беренче мәхәббәтләрем турында чын мәгънәсендә тормышчан. Ә менә оныттың бугай дигән әүвәлге җырларыгыздан булгандыр дип беләм. Шул җырны хәтерлибез. Чөнки 70 елларда ул искитмәле популяр иде. Аны бөтенесе солдат вечерларында армиягә киткәндә җырлап-җырлап китәләр. Гали Ильясов танытты бугай инде аны, әйме? Беренче әсәрләрдән, әйме? Э, ул э, э, шигырь итеп язылган иде. Гомумән әйткәндә, ул җыр бик киң таралды сезнең әйтүегез буенча. Ләкин мин бер кайчанда шагыйрь буларак җыр тексты язам әле дип махсус җыр тексты язганым юк. Чөнки аның төрле сәбәпләре бар. Җыр тексты гына язу өчен аерым бер талант кирәк. Мин үземне җыр текстлары яза ала торган шагыйрь дип санамыйм. Ә укучы өчен язган шагыйрь, шагыйрьнең җырга сыя алмый торган фикерләре, мәсьәләләре була. Җыр, җыр аны күтәрә алмый. Шуңа күрә мин бары тик шигырьләр генә язам. Әмма ләкин шул шигырьләр арасында җырга да яраклылары була икән дә, Композиторлар моны карап, укып, шуңарга җыр язалар. Бу Оныттың буай дигән җыр минем чын мәгънәсендә үземнең биографиямнан алып язылган шигырь булса да, ул бөтен кешеләргә дә хас фикерләр әйтелгән булып чыкты анда. Һәм ул җыр булып халыкка таралды.

Мең тугыз йөз сиксән өче сиксән җиденче елларда Россия язучылар берлеге идарәсендә э, Урал һәм Идел буе төрки әдәбиятлар комиссиясенең җаваплы сәркәтибе булып эшләгәнсез. Менә ул вакытта нәрсәләргә игътибар ителә иде Гәрәй абый? Э, ул вакытта, әлбәттә, инде без СССР дигән илдә яши идек. Һәм СССРның әдәбияты бөтен халыклар эчендә бер төрлерәк язылырга дип телиләр иде җитәкчеләр. Бигрәк тә инде ул партия тормышы турында һәм башкалар. Ләкин без бит яши идек күп милләтле илдә. Хәзер дә шулай яшибез без, Аллага шөкер. Һәм мин инде Төрк, э, Россиянең төрки телләрдә язылган әдәби әсәрләре күп белү аркасында мине шунда эшкә алдылар. Һәм минем төп максатым шушы үзем э, эшләгән милли әдәбиятларга ничек тә булса ниндидер ярдәм итү Шул язучыларга ярдәм итү төп максатым иде. Э, төп максатым һәм э, әлбәттә инде беренче чиратта э, мин үзем татар шагыйре буларак татар әдәбиятына нык игътибар итә идем. Татар әдәбияты рус әдәбиятыннан кала Россиядә икенче урында тора торган әдәбият бит. Шул вакытта, нәкъ шул вакытларда Кол Галинең 800 еллыгы булды. Аннан бераз гына үтеп, Тукайның бәйрәме булды, бик зур бәйрәме. Шуларны мин чит илләрдә күрсәтергә теләп, ЮНЕСКОга махсус Колгалинең һәм Тукайның әдәбияты турында бик яхшы материаллар җибәргән идем. Алар ЮНЕСКО Тукайның юбилеен һәм Колгалинең юбилеен планга кертеп, бөтен дөньяда үткәрделәр. Бу минем э, шул э, Мәскәүдә эшләгәндәге иң үземә ошаган казанышым дип саныйм. Шуннан да шулай дөньяга аваз салу. Инде менә Исә Болгар җилләре дигән киноның сценарий авторы да бит инде сез. Ул э, берникадәр соңарып кына чыкты кебек, менә бу фильм экраннарга. Шул кино турында әйтеп узыйк әле. Шактый гына Бу э, сөйләштек бит кино э, без- э, бу кино Э, безнең татар э, татар халкында татар халкы турындагы э, сәнгать кинолары юк иде фильмнар юк иде шушы татар халкының гомуми тарихын күрсәтү максатыннан эшләнде ул җиде Сириягә барып җитте. Менә бүгенге көндә минем өчен э, аеруча әһәмиятле булганы, ул да булса, э, моннан 1500 ел элек Болгарда, э, Болгар, Болгар шәһәрендә, Болгар шәһәрендә татарлар ислам динен кабул иттеләр. Шушы ислам динен кабул иттертү өчен безгә бик зур белгечләр килде. Менә алар турында язып чыккан юл язмалар да бар. Менә шул юл язмаларга нигезләнеп, татарга үз ислам диненең 1500 ел элек кабул ителгәнлеге сентябрьдә үткән менә быел шушы фильмны кабатлап күрсәтәсе килә әй әй иншалла яңадан карарбыз менә сез соңгы елларда гомумән татар халкының тарихы белән дә кызыксына башладыгыз язучы э, кысаларына гына сыймыйча дип әйтик микән ниндидер бу эзләнү комарлыктыр инде ул язучы кешегә үзенең туган халкының иң борынгы заманнардан алып бүгенге көнгә булган тарихын яхшылап белергә тиеш Чөнки син язган әсәрне син үзең генә яки синең гаиләң генә укымый, аны бик күпләр укый һәм күп вакытта тәрҗемә дә ителә. Тәрҗемә ителгәч инде ул бөтен дөньяга чыга. Шуның өчен мин соңгы елларда татар тарихын ныграк өйрәнү юлына кердем. Әле дөресен генә әйткәндә, татар тарихы бик ныгытып өйрәнелгән, инде бөтен дөньяга күрсәтерлек булып җиткән дип әйтеп бетереп булмый. Әле безнең татар тарихы турында бик күп әйберләрне халыкка җиткерәсебез бар. Э, әйтик менә бер гади генә әйбер. Татар дигән сүз, татар дигән сүз, э, язма рәвештә иң беренче мәртәбә кайчан язылган? Шушыны да без әле бүгенге көнгә кадәр чын-чынлап әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин ул инде бар. Ул э, Кытайның бер кул язмасында моннан 2030 ел элек татар дигән сүз язылган. Без шушыны үзебезнең халкыбызның э, дөньяда язма рәвештә беренче мәртәбә кулланылу ул дип кабул итәргә тиешбез һәм үзебезнең тарихны шуннан башларга тиешбез. Әйе. Алар сезнең үзегезнең бик кызыклы гына теория бар бит менә милләтне саклап тора торган факторлар турында менә санап үтигә. Менә э, милләтне милләт итә торган э, факторлардан мин дүрт факторны иң кирәклеләре дип саныйм. Әлбәттә, андый факторлар бик күп. Э, халыкның тормышы бик э, киң бит ул. Әлбәттә. Э, ә иң кирәклеләре беренче урында тора милләтне милләт итүче беренче әйбер ул туган тел. Туган теле булмагас булмаса, милләт була алмый. Ә безнең татарның теле бик борынгыдан әнә шул безнең исемебез әйтелгән чорларда ук инде татар теле яшәгән. Ул татар теле милли тел дип яшәгәнен әйтүче юк аның. Әмма ләкин тел булган бит. Әлбәттә. Кешеләр сөйләшкән бит үзара. Димәк, безнең телебез инде язма рәвештә генә булса да 2000 еллардан артык дөньяда тора һәм бу телне без сакларга тиешбез. Һәм бигрәк тә менә хәзер безнең халыкны халык санын алу башланачак. Шушы вакытта үзебезнең телебезнең туган тел булуы татарларныкы икәнлекне без расларга тиешбез. Икенчесе, минем уйлавымча, халыкны халык иткән әйбер Ул җыр, музыка. Музыка бөтен дөньяда төрле халыкларның милли музыкасы аны милләт итеп саналучы итеп саный. Ә безнең җырларыбыз, татар җырлары бик борынгыдан алып, бүгенге көнгә кадәр шул кадәр моңлы, шул кадәр рәхәт, шул кадәр күп тә. Һәм Ләкин безнең музыкаль яктан галимнәрнең музыка фәне турында бик тирән язулар юк, дөресен әйткәндә. Безнең бигрәк тә татар музыкасын без саныйбыз пентатоника дип. Пентатоника мәсьәләсе әле унтугызынчы гасырда гына билгеле була башлаган фәнгә. Ләкин ул бит борынгыдан килгән. Татарның көе Татарның җыры, татарның моңы бик борынгыдан килгән, һә, ләкин ул күп әйб- әйберләре онытылган. Шушының аркасында, мәсәлән, моң дигән сүзебез безнең бик борынгыдан килгән сүз. Моң дигән сүзне без бер генә телгә дә тәрҗемә итә алмый дибез һәм моң дигән э, мәгънәнең нәрсә икәнлеген аңлата торган бер генә э, фәнни чыгыш та юк. Ә мин чын мәгънәсендә бу мәсьәләгә тирән кереп керә башладым. Чыннан да, безнең музыкабыз пентатоника. Ул греклар тарафыннан әйтелгән, ул биш аваздан торган музыка дип атала. Һәм шушы пентатоника дип язылса да, борынгы вакытта бит ул пентатоника диелмәгән, чөнки греклар гына әйткән аны. Үзебездә ничек булган ул? Ул нәрсә булган ул музыка, нәрсә булган? Һәм бүген без үзебезнең борынгы җырларыбызны, борынгы музыкабызны тыңлыйбыз да моңлы дибез. Ә нәрсә соң ул моң? Ә ул чын мәгънәсендә ул вакытларда ук булган пентатониканың иң бөек чагылышы. Димәк, моң дигән сүз пентатонканың бөек чагылышы дип кенә әйтергә кирәк. Әй, әй. Һәм өченче фактор ул кием булса кирәк. Э, өченче фактор кием. Киемнәрдә милләт бик нык саклана икән. Мин төрле э, э, милләтләрнең киемнәрен карадым. Алар берсенә берсе бераз гына охшаган, ләкин һәр милләтнең үз киеме бар. Менә безнең татарның хәзерге киеме ислам дине хәзерге киемен бик чистарткан. Чип-чиста, матур киемнәр киелә. Кызлар да, э, җегетләр дә татарның милли киеме шушы э, э, ислам динебез чисталыгы белән бара. Ләкин бит ислам дине кабул ителгәнче үк татар булган, Һәм аның киеме дә булган. Һәм бу кием бүгенге көнгә кадәр саклана дигән фикергә килдем. Менә э, безнең гаиләдә э, моннан 300 еллар элек тигелгән менә шундый кием бар иде. Бу кием керәшеннәр киеме дип әйтәләр инде. Ләкин бу киемнең дингә бернинди уртаклыгы да юк. Христиан диненә дә бернинди уртаклыгы да юк. Ләкин борынгы э, татарның үзенең милли үзлекләрне саклый торган әйбер. Менә сез карагыз, карагыз менә монда. Баш киемендә, баш киемендә ике кулак каплаган, баш киеме каплаган, чәчләрне каплап торган. Безнең бүгенге ислам дине шулай ук хатын-кызга чәчләрне күрсәтергә ярамый. Димәк, бу борынгыдан ук э, килгән әйбер дип. Һәм менә түшендәге алтын, көмеш, бакыр һәм башка э, тимер акчалар шул кадәр күп җыела. Ни өчен ул керәшенгә бу акчалар кирәк булган? Юк, бу безнең борынгы төрки заманнарда ук килгән киемнәрдән килә. Бу мондый киемнәр әлбәттә башка халыкларда да э, бар, угор афиннарда да шаган киемнәр бар. Ләкин безнеке бөтенләй аерылып тора. Менә бу тәңкәләр, болар дөньядагы төрле халыкларның акчалары, дәүләт акчалары. Бу акчаларны ни өчен керәшен үзенә алып татар яисә үзенә алып шулай куйган? Чөнки татар горур халык, беренчедән, икенчедән бай халык булган, Һәм үзенең шушы горурлыгын дөньядагы төрле халыклар белән дә аралаштым, алар белән сәүдәгә кердем дип менә шул акцияләрне җыйган һәм э, аларның алтын, көмеш булуларының үзенең байлыгын күрсәткән. Димәк, борынгы татарыбыз безнең бай һәм э, бик булдыклы кешеләр булган. Һәм дүртенче фактор ул да булса хәрби. Э, дүртенче фактор Милләтнең милләт үзен үзе сакларга тиеш. Электән килә торган сугыш эшләре әле бүген дә сугышлар бетми бит дөньяда, дөрес мин әйткәндә. Сугыш эшләре борынгыдан милләтләр, халыклар белән халыклар арасында булган. Ләкин бит сугышчыны әзерләргә кирәк. егетләрне сугышырга өйрәтергә кирәк. Безнең, мәсәлән, татарның бик сугышчы икәнлеге бөтен дөньяга билгеле, аның махсус рәвештә сугышчыларны әзерли торган уеннары булган. Сугыш уеннары. Ул да, ул да булса хәзер инде татар борынгы заманнан э, җир эшкәртүгә күчкәчтен, э, җир эшкәрткәчтен уңыш җыя башлагач, Сабан сөрә башлаган шул теге вакыттагы уеннарның бәйрәмен сабан туе дип кушкан. Соңрак куелган ансын. Ә аңынчы бөтен сабан туй уеннары хәрби уеннар. Көрәш хәрби сугышчының эше, тауга менү сугышчының эше, капчык сугышы, капчык сугышы сугышчының эше, йөгерү Сугышчының эше һәм бигрәк тә ат чаптыру, бу инде хәрби кешеләрнең ат белән сугыша торган заманнарында килеп чыккан әйбер. Шуңа күрә э, борынгы э, э, хәрби уеннар, уеннарны санасаң, башка халыкларныкы, безнең татарныкы бүгенге көнгә кадәр сакланып килә. Менә бу безнең милләтебезне милләт дип санарга ирек бирә дип саныйм. Гәрәй абый, бик зур рәхмәт. Шуннан да шактый кызыклы мәгълүматлар ишеттек.